Doh pêncşemê fermandarê giştî yê Hêzên Sûriya Demokrat Mezlûm Ebdê spasiya Amerîkayê kir ji bo piştevaniya berdewam ji Sûriyeyê re piştî êrîşa vê dawiyê ya li Idlibê. Ebdî di twîteke xwe ya li ser Twitterê de spasiya Amerîkayê ji bo berdewamiya piştevaniya wê, bi taybetî piştî êrîşa vê dawiyê li ser bajarê Idlibê

û wî wiha got, Em ê bi hevkar û hevpeyman re kar bikin da ku fişarê li ser DAIŞ'ê bihêlin. Di devanan jî hûrgiliya êrîşa ku ji aliyê hêzên hevpeymaniyê bi serkirdeya Emerîkayê li ser malekê li gundê Etma li bakurê rojavayê parêzgeha Idlibê doh pêncşemê bû û bûbû sedema kuştina serkirdeya rêxistina DAIŞ'ê diyar kirin. Şahidekî wisa got, Li ser bilindahiya nizm firînek pêk hat, bi qasî çar pênc balafiran rabûn, pişt re leşkerên piyade daketin qadan, leşkeran malek li nêzîkî mala min kirin armanc, dora xanî hate dorpêçkirin û bi hoplaran re axivîn ku divê teslîm bibin ji ber ku tu kes neyê kuştin û birîndar nebe dê mal bi temamî were armanckirin. Piştî saetekê li nêzîkî malê yan jî di hundirê malê de pevçûn derket. Piştî wê helîkopteran çi çar heta pênc caran bi çekeyên doşkayê li ser malê geriyane. Yek ji zarokên ku şahidê serdegirtinê bû wiha got, Me haziriya xwe dikir ku derkevin lê ji nişka ve me dengê ba û balafiran bihîst. Xaltîka min derket derve ku kontrol bike ka çi qewimî ye. Asman sor bû, ji me xwestin ku em derkevin ji malê, lê me di destpêkê de biya wan nekir, piştre em derketin derve, destê bavê min kelemçe kirin navên me û tiştên ku me li ser cîranên xwe dizanîbû pirsîn. Me got em tiştekî nizanin û ji me re kod in, Got divê em biçin mala cîranan û dest bi bûmabarakirina mala me kirin. Serokê Amerîkayê Joe Biden di daxuyaniyekê de roja Pêncşemê got ku êrîşa serkirdeyê Dewleta Îslamî DAIŞ'ê Ebû Îbrahîm El Qureşî kire armanc. Berdevkê Wezareta Derve Joe Kerry di daxuyaniyekê de jî ku li ser malpera Pentagonê hatiye belavkirin got, Fermandariya Navbendî ya Hêzên Operasyonên Taybet ên Amerîkayê Îşev li bakurê rojavayê Sûriyeyê mîsyonek dijî terorê pêk anî û ev serkeftî bû. Hêjayê gotinê ku li gor agahiyan ku di wê êrîşê de sêzdeh kes hatine kuştin şeş ji wan zarok bûn û çar jin jî di nav wan de hebûn. Sibeha roja çarşema borî mîlîşyê polîsên leşkerî li gundekî navçeya Mobata keçeke Kurd bi tewana karkirina di saziyê bereyê Rêveberiya Xweser de revandin. Li gorî zanyariyên Efrînpost, çekdarê mîlîşyê ser bi gundê Kitxêve welatiya bi navê Asiya Ehmed Heyder revandin û ber bi cihekî nediyar ve birin. Û berî niha û di bîst û heştê meha çeşan di hezar û bîst û yekan de Asya ji mala xwe ya lê gundê Kitxê ya ser bi navçeya Mobata ji aliyê mîlîşê polîsên leşkerî ve hate girtin û piştî sê rojan hate berdan piştî ku malbata wê du hezar lîreyê Tirkî fidya dana mîlîşyan. Keça Kurd di dema binçavkirina xwe de li navenda mêlîşyayên rastî lêdan û îşkencekirinê hat û di rewşeke nebaş de vegeriya mala xwe. Di rojên destpêkê yê dagerkeriya Efrînê di sala du hezar û îjdeh an de Asya ji aliyê îstixbaratê Tirkî ve hate girtin û di wê demê de nêzî mehekê di girdgehê de ma û dîsa piştî dana fidyê hate berdan. Hêjayî gotinê ye ku di meha çila du hezar û bîst û du duan de çil girtiyê siyasî, kêfî ji ji gelên xweceyî ji aliyê desthilatdara dagirkeriya Tirkiyê ve hatin tomarkirin. Serokê Rûsyayê Vladîmîr Pûtîn îro gihişte Sînê. Da ku beşdarî merasîma vekirina Olîmpiyadên zivistanê yên li wê derê bibe û bi serokê Çînê Şî Cîpîng re bicive û li gorî tiştên hatiye plankirin dê di hevdîtinê de her du serok gelek mijarên girîng gotûbêj bikin. Di serdana Pûtîn de şandeke ji alîkarê Serokê Rûsyayê ji bo kar û barên derve Yûrî Ojakov, Wezîrê Derve yê Rûsyayê Sergî Lavêrov û hejmarek ji rayedarên din ên Rûsyayê hatine. Ev civîna rasterast a di navbera serokên Rûsya û Sînê de yekem car e ji destpêka belavbûna vîrûsa koronayê. Berdevkê Serokkomarê Rûsyayê Dîmîtrî Bîskov beriya niha ragihandibû ku civîna her du serokan dê îro înê berî destpêkirina merasîma vekirina lîstikên Olîmpiyadê Pêk were, tê çaverêkirin ku di hevdîtina xwe de dê Pûtîn û Şî Cînpîng li ser mijarên herî girîng ên navnetewî wê gotûbêj bikin, di nav wan de diyaloga di navbera Rûsya, Amerîka û NATO'yê de, pêşniyarên Rûsyayê yên di derbarê garantiyên ewlehî de û her wiha rêwerezên fermî yên hevkariyên dualî. Îro Înê zarokê Mexribî yê bi navê Reyan yê ku temen pênc sal ye, ev zêdetirî sê rojan e di bin bîreke teng de ku kûreyê wê sî û du mitre di binê erdê de asê me ye. Reyan ku ji herêma Temrût ya li parêzgeha Şevşawan li bakurê Mexribê ye, roja sêşema borî danê nîvro Kete bîrê ku pinbûna devê wê ne zêdetirî çil û pênc santîmître ye. Piştî ketina wî xortên deverê hewl dan ku de dakemin jê da ku wî derxin. Lê ji ber tengbûna cih ew hewldan bi ser neket. Kar bi destên xwecehî kesên pispor anîn. Lê wan jî nikarîbûn dakevin binê bîrê. Ji ber ku pinbûna bîrê ku di siyeke xwe ya dawî de bi qasî sî û pênc santîmetreyan kêm dibe. Kamîreyek hate radestkirin da ku di mîsyona alîkariyê de were bikaranîn da ku rewşa tenduristî ya rêyan nas bikin û pê re danûstandinê bikin û wêneyek ku hate girtin nîşan dide ku ew hîn sax e digel peydabûna oksîcênê ya berdewam. Êvara Pêncşemê tîma rizgarkirinê dest bi operasyona kolandina desta kir. Bi kûrayiya sî û du mitran nîzî bîra kûreyan tê de tê ragirtin. Pêvajoya kolandina destan di dêbqasî du mitren bi rengekî asoyî bidome û ev dûrayî wê rê bide gihiştina reyan. Berdevkê hikûmeta Mexribî Mustafa Peydas di civîna xwe ya rojnamevanî ya heftana Duho got, Bi îzna Xwedê em ê nêzîk rizgarkirina wî ne û da zanîn ku hemû dezgehên bizîşkî di cih de amade ne ku bi wî re bin heya ku ew bo nexweşxaneya werê veguhestin. Di sala du hezar û nozdan de Îspanya bû şehîda qizayekê bi vî rengî, dema zarokeke du salî bi şaştî kete bîrekê, lê piştî sêzdeh rojan li lêkolîna zarok mir û bû sedema xemgîniyeke mezin li welatê Îspanyayê. Li ber serma zivistanê û di bin baranê de cemawerên Misrî û piştevanên tîma futbolê ya Misrê doh pêncşemê ji bo şopandina serkeftina tîma xwe ya li hemberî Kamîronê û bigihandina dawiya Kupaya Neteweyên Afrîkayê Li kolanên Misirê şahiyê li dar xistin. Wek tê zanîn piştî vê serkeftinê û di dawiya Kopoya Netewên Efrîkayê yên sala du hezar û bîst û du diyan û di roja yekşema tê de ew ê tîma Misirî li hember tîma Senîgalê bilîza.